makadii vadiwa vateereri nevatariri tinokutendai patiri kusangana kuchirongwa chamunofarira Chirongwa chinouya misi nenguva. Chirongwa chine dingindira rekuti Let's Talk, Ngatikurukurei. Asi Kulumeni, tinotenda vhiki rino tine musoro wenyaya watichange tichidzumburudza, kusakura nekuzunza une musoro wenyaya wekuti Family Secrets Tine rombo rakanaka vhiki rino tine vedare vamwe munovaziva zvimwe kuda vamwe vacho tiri kutanga kuvaona tichakumbira kuti vazviintroduce one by one tichitanga napastor mumba kwazwai vadiwa vateereri ini ndinoitwa pastor adin momba thank you
Tinokuchingamidzai vateereri mose. Eh, ari kutaura pano ndiDr Boni.
Kwazvai vade vateereri tinokukwazisai muzita raJesu. Ndinonzi Mrs Tagarira pabudiriro ndopatinobva. Mm.
Ah, ndokwasai vateereri zita rangu ndoitwa dr nyauma e, vhiki ranhasi tine madokta maviri dr nyauma nadr boni tinotenda filai free patichange tichikurukura madiscussions atichange tichiita donzo rawo nderekuvaka mhuri e, pari kutanga chirongwa vateereri nevatariri feel free to subscribe to our youtube channel musoro wenyaya sezvandataura unoti family secrets tikaenda kuna 2nd kings chapter 20 pavhesi 1 bhaibheri rinotaura rinoti zvino namazuva iwawo hezekiya akarwara kusvikira pakufa isaya mwanakomana waamozi anosvika anoti kuna mambo govai nhaka yenyu nekuti muchafa zviro kwazvo English version inoti set your house in order. Nekumwe kutaura zvimwe kuda ari kuparidza Isaiah kuna Hezekia kuti kana pane any secret yamunayo mambo anything choda kugadziriswa set your house in order. Vakuru vanotaura vanoti rine manyanga hariputirwe. Saka tichitarisa mukati mesoko raMwari tinoona masecrets akawanda. Hatichada kuti tizunze, kusakura nekudzumburudza tichibva mukati meBhaibheri. Bhaibheri soko raMwari tine masecrets. Mamwe acho akaitwa nemaindividuals, mamwe acho akaitwa nemafamilies, mamwe acho akanga ari at national level but inenge ari nguva yedu toda kuti adzumburudze kuzunza nekusakura ameno vedare ndeapi mamwe masecrets atinoona mukati mebhaibheri tinoda kutenda tinoda kutenda pastor mm. pamusoro pemasecrets arimo ah, hapana uh, chitsva pasi pezuva pane zvinhu zvese zvinoitika mm. ndokutaura kunoita proverbs hapana mm. chinhu chitsva so tinotoona kuti kutanga kwebhaibheri pachezvaro kumavambo kuna genesis tinoona masecrets aivepo kana kuti secret iri kuitika mukati mefamily muna baba mm. naamai mm. adam naeve mm. pane secret inotyisa yekuti hatizoti baba wangu aenda unosakura here mai vakasara vakataura nenyoka baba vasingazvizivi ende isecret yakatoitika ikatozoputsa musha secret iyoyo saka ndo imwe yatinogona kutotanga kuona ichiparura kubva mushoko ramwari
dr nyauma mune mamwe masecrets here amuri kuona mukati mesoko ramwari muchitsimbidzira panyaya dzataurwa
chokwadi ah, mukati mebhaibheri sezvataurwa namufundisi mumba tinoona mine masecrets akawandisa mm. uh, tichingonoenda pachapter 2 chapter 3 chapter 4 uh, ah, tinoona vana vemunhu mumwe chete vachiurayana chokwadi mm. e, eh, mumwe auraya mumwe haazonotaure kumba anozongoramba akanyarara mm. mwari ndiye anotozoya nekuti mwari ndiye aiziva sikireti kuti mumwe mm. aurawa mwari otozobvunza kuti konaiwe e, eh, mumwe wako aripi ndiri kunzwa e, e, zwi rake richichema kubva mm. muground yes. but ndoda kutende mm. pamberi apo munoona eh, isaac akufa hmm. ndizvo mm. anosheedza dangwe kuti enda unovhima mm. kana wavhima mm. haaudze munhu wese haaudze mm. vana vake vese jacob anga ari pasi haaudzwi asi unongoti enda unovhima munhu anoteerera kusikireti ndamai mm. mukuru achigadzirira mm. vanobva vamhanya kuna jacob kuti chimanya uyo achibuda achienda vanobva vato kuna jacob pinda mudanga mm. saka mai najacob mm. vato nesecret but babawo nemukomana mukuru vane secret yani yavo mm.
ndobva vadyiwa manje pa isecrets mm, asecrets first born nababa vane yavo mm. mai negotwe vane ravo razobudirira mai nderamai negotwe because vari padhuze Handi mahoro. Mm. Saka mumhuri muno mutori ne secrets. Amuchaike ba secrets mwe. Actually mhuri dzinofanirwa kutoita ma secrets. Kune hmm. zvimwe zvinotozikanwa na mai negotwe zikazikanwa na baba nedangu. Hmm. Zvitori mumhuri zvikatochaika izvozvo hamuna mhuri. Powerful. So munogona kuenda mberi rikaitisira matauro munoona vana Joseph Masi. Bible actually tinogona kutoti The Bible is a book of family secrets. Mm. But munoziva doctor nyaya imwe yandafarira mataura ndeyekuti eh, panyaya yaCain naAbel. Mm. Cain mm. akanga ane secret yake but nyaya yandada yamatsimbidzira Mwari anga achiziva. Oh, yeah. Which means tinogona kupa hedu musoro wenyaya yekuti family secrets eh, but zvinhu izvi Mwari anoita sei? Mwari anoziva zvinhu zvakajeka pamberi peuso hwake. Ameno maitagarira. actually sorry pastor mm. satauya pana mai tagarira mm. I, pamati mwari anoziva tinosangana nadavid pa, mwari pavanodzika through nathan mm. I, the prophet vanoti kuna david zvinhu izvi wakazviita pakavanzika Wakazviita uri wega, asi ndichazviratidza Israeri yose. Saka ndinoda kungoemphasiza mm. patiri kutaura pamusoro pema masecrets ma emumhuri mm -hmm. kuti mai vanogona kuvanzira baba, baba vachivanzirawo vana, but Mwari kune rimwe ziso rekuti harigone kunzvengwa nezvinhu zvinoitika pasi mm. pezuva. Mm. Ah, powerful.
Thank you so much. Mai Tagarira, masikirets tine here atiri kuwana musoko raMwari muBhaibheri? Toda kutenda zvikuru nemukana wamandipa, totendawo vanditangidzawo kunge vachitsanangura. Ini ndiri kunyanya kubatikana nenyaya ya, yaJoseph. Secret yakachengetwa nemabrothers pakukandwa kwake mugomba nekutengeswa kumaIshmaelites. Mm. Inozonyanya hangu kundibata nyaya dzake dzakawanda iri pana Genesis chapter 42 verse ya 7. Hmm. Dzara yazorowa madzikoma amutengesa apo hawo mari. Baba wazoti chiendai munoshava. Joseph anga atsvukirira anaka. Ava vasingachamuzivi. Hmm. Asi iye akakwanisa kuziva kuti ndo ndo hama dzangu dzeropa. Akatotaurira vashandi kwaanga akushanda kwaFarao kuti vape zvekudya. muvaitire zvakanaka mm. achirwadziwa bhaibheri mukaverenga rinobudisa nyaya yekuti akanga achirwadziwa mukati akangobuda akachema umwe wavaranda akaona kuti ah master vari kuchema zvikazi chii chaitika zvikasa hapana zvangu vagadzirirei zvekudya tinobatikana mm. akachengeta secret haana kuexposa hama dzake kuti muri kuona ini ndiri kufunga kudai ndandiri ndaiti muri kuona vanhu vari kuyawa ndo vakanditengesawo ndo vakandipinza pana maproblems ese ndoda kuvaprovira anoda kudhilai nawo haidii ini ndiri kuona kuti dai ndandini paifanira kubudiswa pfungwa yekuti saka imimi munototambudzikawo zvekudawo vamwe vanhu now iam the master ndoda kutreataiwo zvemakanditreata but haana akangoziva hmm. kuti tiri hama nehama ipai chikafu paainzwa kurwadziwa ainochemera hake kuri achidzoka it is also a secret ah inondidzamira iri kundidzamira hmm. imwe yechipiri andizi yangu isecret ya, ya um, alright zita randitisa ibhuku ragenesis rese rinyaya idzo dzidzi zvikazi akati ndiri kumuto wevakadzi but anga atora zvimwari akazvigarira mm. zvanga zvichaurayisa eh, rachel zvanga zvichaurayisa mhuri yese imwe secret futi ndeyaakana kuchiya machira kune vanhu vakafa makuwa mm. tiri kupera sei but iye anga achitoziziva zvake kuti vanhu vese vari kufa apa zviri kuvaurayisa ndini ndinazvo hmm. ah.
akachengeta secret achiona makuwa achitoona kuti vanhu vari kufa ari kutoziva chavari kufa nacho but he kept quiet hmm. akan doctor aiwa tina hmm. tina eh, tine mhuri iya yajakubendi vanzi jakubendi eh, amire vanzi amire aka Ouya kwana Moses eh, eh, aka vakachengeta mwana hmm. mhuri yakabatana mukuchengeta mwana iyeye pasina aizofamba achitaura kuti isu kwedu takaviga mwana yasaka e, e, e, ini chandongoona ndichekuti sepoindi yataurwa paye mm. kuti mm. nemanyanga ariputirwe muchitarisa kuti sikireti yenyu ikabuda aizokonzerese honde here mumhuri mm.
powerful hosi mukachengeta muka, muka svimwe iro rine manyanga risingaputirwi mm. zvichizobuda yes.
kana zvazobuda zvichasiya here mhuri iri right iri mm. pasafe side mm. saka nguva dzose patinochengeta masecrets ngatitarise kuti rine manyanga ariputirwe kuti tirege kuzoe masecrets aripo but anoda kuongororwa manje powerful saka i think pachirongwa chino tichada kuti aongorore kuti akamira sei saka kune vatereri tiri kutarisa from a biblical point of view tichiona masecrets atoona mukati mebhaibheri mataura secret mm. yekuberekwa kwamoses actually anzi kutoberekwa kwacho kwemwana yanga iri secret ndaona doctor manga muchida kutaura something ndoda kusunzira pane yataurwa na mm. uh, dr boni kuti chokwadi mutsika dzedu tine kutaura kunoti rina manyanga ari putiri mm. asi kana tauya panyaya yekumba mhuri tinogonawo futi kuti kune rimwe rina manyanga rinofanirwa kuputirwa mm. izvi tinozviona mubhaibheri mm. eh, mai vataura nemi dr mataura nyaya yekubarwa kwamoses mm. dai rine manyanga iro rakaputirwa kuhurumende Mozi ungadai akaurawa mm. nekuti hurumende panguva iyi kwete hurumende yafaro chete hurumende panguva iyi yaitoti mwana wese abarwa ari muisraeri ari mukomana urayai mm. nekuti hurumende yaiva strategic panguva yekuti tikasiya vana vakomana vachizvarwa masoja ari kuzvarwa saka urayai masoja kuti vaisraeri vasazomukire eh, eh, eh, maegyptians mm. saka vakatoti uyu manje moses uyu ngatichitoitei family secret yeah. achiiswa mubasket nendava iyi iri namanyanga gariputirwe rikabuda panofiwa tinonoiona futi kuna matthew panobarwa jesu herodhi woti di urayai vanhu hmm. but vanhu vanochengetedza masecrets aya touya pakati pamwari chaipo nemunhu pane mamwe hmm. masecrets ekuti haafanirwa kubuda kumukadzi hmm. nekuti abrahamu unonzi ah, eh, chitora kaizeki unoite chibayiro havaudze sara rina manyanga kai sara haataurirwa kuti ah, hanzi namwari ndende nemukomana moria iye mukomana wacho anoda kutona kupirwa haatozivi vanoenda ende pavanosumuka vanosumuka nevaranda ani mozvona but pavari kufamba secret inozosara yapa vanhu vatatu abraham mukomana varanda vanochizonzi chisarai mujinga megomo baba nemukomana wakwidza gomo mukomana anobvudza baba huni tinadzo mm. zvese tinazvo chibayiro chiripi mm. baba vanongoti mwari achapa vazosvika pamusoro pegomo isaac ndopanozoti o oh, dai abrahama akataura sara kuti uya mukomana waano atakapiwa mm. uya mwari ati ndiende naye handione inini kuti sara aigona kuti vasimuke vachibva pamusha ipapo so kubva paabrahamu asiri baba wekutenda
saka ivo abrahamu baba wekutenda vaitova nemasecret avo so mobva pana abrahamu hmm. isaac also learns kuti no kune masecrets anofanirwa kuwanikwa mumhuri anochengetedza chi hmm. mhuri mm. ndopa isaac achemberawo ndopamunoona akudhila nani manje naisau najakobe achitaura zvimwoko achitaura zvimwoko mobva ipapa apo munongoona masecrets ega ega kunopinda munew testament chaimo anonge ari masecret joseph paanoudzwa kuti usatya kutora mary nekuti chiri paari eh, ndichemweya mutei mm. anochengetedza secret ochizi chitora mwana mukomana mutotize mende kupi kuegypt mm. so kune rimwe rina manyanga rinofanirwa kuputirwa kuti muri nenyika zvinhu zvichengetedza okay thank you so much ndada kuti ndiwe kwamuri ndikubvunze mubvunzo mozocontributa nyaya yaabrahamu nasara hamenti mi mai munoti kudai kudii varume havagone here kuzotora iyo seexample kuti iyi nyaya iyi haifanire kuudzwa mai sezvakaitwa naabrahamu paya mungaiquantifa here kana kuitsanangura sekutsanangurwa kwaitwa nadoctor allright regerai ndiite ndi opposite ndopindura mm. mubvunzo wenyu ndotanga ndaita add on point pane zvavataura mm. ndiri kuda kufara kuti abrahamu paakaichengetawo sikireti kuna isaac zvakasevhawo iye uyu anga amutana aipiringishwa ndiye aitosungwa iyi taiona iye akatosungwa kuti iwewe ungabva kwese because simba ranga risingachaenderani no saka akanyarara zvake ndopfungwa yenda ndichida kuendeaabrahamu ndo aizotoitwa muranda aisungwa kuti iwewe kubva kwese kupurani yako iwewe anga wakanipurani saka imwe secret yakakipwa yakachengetwa zvakanaka ndikuda kudzokera pamubvunzo wamumandibvunza Idi zvakanaka vana baba vadi vavateereri vadare muriko nevachatiteerera nevari kutona mm. pane zvimwe mumusha vana baba zvamusingafanire henyu kutitaurira kuti misha irambe ichienderera mberi mm. uye kuti muhukamani hwemhuri nemhuri huenderere mberi mukangotitambidza chitanda tinobva tadzokera yataurwa napasita mumba iya we are in this era mm. namai vakarya chisingadyiwi mm -hmm. asi vasati vauya uye akazi chachidyiwi akachigashira asi mai vakatotanga iwo kubhebhebhe hedu bhebhe hedu mm. muchero wakati ndafa here saka ndichitaura from a woman's perspective ndiri kuona kuti warume kuti dzimba dzifambe nemisha ifambe zvimwe hamufaniri kutitaurira zvazvakatonaka thank you ah, nyaya yedu iri kufamba thank you vedare dr pastor momba tine here mama examples again from the bible tiende pane chimwe chidanho ya ndogona kusatora mamwe but mm. ndoda kuieda like yataurwa naprofessor dr mm. nyauma mm. yemumba Mana Moses yakachengetwa secret nefamily yese kubva kumwana mudiki mm. noti vaitoziva zviri kuitika mwana aigona kutobuda nenyaya yekuti ah mune mwana akavigwa mumbomo like panotaurwa kuti musataure kuti baba wari pano Ovhura door vatiudza kuti titaure kuti havapo asi ivo varimo zvichireva kuti pana patiri kumboronda bible hmm. kuti family yakabatana kuti nyaya iyi kunyange chokwadi ichi chisunungura ichi hatichitauri ichi so yatiri kuisa ndeyekueducata vana
kuti vazive kuti kune dzimwe nyaya dzinotaurwa sekutaura kwaita doctor mm. kuti family yese yakabatana kuti mumhuri menyu makabatana here mm -hmm. kana mawirirana kuti hatisi kutaura kuti pano hatina mari nokuti family ikati hatina mari doesn't mean kuti havana mari yavanayo inogona iri yemafisi kuti vari kukunyimai zvenyu saka we need to educate vana vedu and also yechipiri ishu yaakan this one kwandiri ndinoitora in a positive way yekuti this one it's good to educate our families but when it comes to the issue of akan yakaurayisa family yose mm. secret dangerous secrets dangerous this one it's dangerous mm. actually titori nevanhu vari kutonamata muchechi vari kuleader muchechi asi vapedza hama nemasecretsvane zvinhu zvavakabata eh, vane zvinhu vari kushandirwa kumapostori vane zvinhu vane dzimba dzisingavhurwi thank you yes thank you so eh, akomana nyaya iri kubuda ndiri kuona kuti nyaya muri kutsanangura yataurwa nadokta namai inyaya yakakosha chaizvo Which means tine zvimwe zvinhu as mafamilies zvatinofanira kuramba takachengeta zvinobatsira kuti mhuri ifambe from a biblical doctor ya yeah.
ndiyo nyaya chaiyo
hanzi eh, ndiyo nyaya chaiyo chaiyo eh, Masikiretse edu ka kana tichaita ngatitarise kuti haapunzi here ningi mm. mhuri iyoyo nyaya inyaya yakaomarara e unogona kuchengeta but tisarasa pfungwa yevanhu vakuru rine manyanga ari zvichabuda bedzi and kana zvabuda zvisakonzeresa eh, zvisazokonzeresa eh, kuparadzana kwemhuri pamunochengeta ka chitarisa kuti toti chinhu ichi chabuda unogona uchigadzirisa here mm. kana chazobuda toti isusu ukomana uya nababa vake vakasimuka kuenda uko ari kubvunza mukomana uya akati iye ane nyaya panapa ka ndimwari handini mm. tofanira kuibata iyoyo handini mm. dai akaitora nyaya iyoyo achiti kumukomana uyu ka ndeyangu aisingamusunge mukomana uya uya aimurambira aimurambira kuti wakandi wakandivigira ka iwe but anga achimutaurira kuti no mm, nyaya yamwari ndeyamwari mm. kana kana zvikazobhenda ikokoko ka indomira na namwari namwari eh and ari iye mwari akanga ati tora mwana uende naye kugomo remoni haana kuzvironga iye ningi haisi secret yaabrahamu ndeyamwari Mwari ndiye akanga aine kurayira kwake kwose. Thank you. So, inyaya iyoyo inokosha. Thank you. Nguva dzose mm. patinoita tumasikirisi twedu ngatitarise kuti hatuzovhiringe mhuri here. Mhuri inofanira so, kuramba yakabatana. Thank you. Doctor, ndiri kuona kuti Dr. Bono ari kubhalansisa nyaya rine manyanga ari putirwe mm. nenyaya yekufukura hapwa. Mm. e, kuti zvinhu zvinofanira kuti zvionekwe tichitarisa kuti mangwana nyaya idzi dzakamira sei masecrets edu aya dr okay. muda so kuzvinhu zvese ndowira nadr boni hakuna chinhu chatinogona kutora chisina balance mm. yeah mukangoona tatora chinhu chete tisina balance tikaenda kune rimwe ah. extreme mm. rekuti rina manyanga hariputirwe tarasawo futi chishona chinoti chakafukidza dzimba matenga so mm. chakafukidza dzimba matenga rina manyanga hariputirwe ipfungwa mbiri dzakakosha dzinoda kubalanswa powerful tikangomhaya nei kuti chakafukidza dzimba matenga chakafukidza dzimba matenga mm. usataura ini mazuva chakafukidza dzimba mafukura tairasa nekuti taenda kuextreme saka tobalansa sei mm. pachirungu toqualifya toreva kuti kudii paqualifya mm. ndozvataurwa nadr boni Good secrets, bad secrets. Mm -hmm. mm. Yaakani yataurwa namai. It's a bad secret yemhuri. Mm. Inourayisa vanhu vese. Inourayisa vanhu. Yeah, Moses, it's a good secret yemhuri. Yeah. Haiurayise munhu. Mm. So tinofanirwa kuti balance. Mm. But ndoda kuti tiende futi tonoona kuti handi baba nevana vanogona kuita masecrets. Mm -hmm. Vana vanogona kuitawo masecrets avo asingazikamwe nevabereki. Yeah. E, ndimatanga nenyaya yaJoseph. mm. vakomana paanoendera vakonisira vakomana vake man, vakoma mandire mm. vakoma pavanomuona vanoti hehoyo muroti wauya uyati muraya tione kuti kurota kwake kuchazove kupi pavanomuuraya o pavanomukanda mugomba kwete kumuuraya mm. pane mhando mbiri dzemasecrets yekutanga rubeni pavanowirirana kuti ngatimukande mugomba hanzi akati kana tamukanda ndichazonomutora madeko ausevhi manheru mm. saka ane secret yake iri personal but pazoipa manje pavanomutengesa vaenda kumba vese vakawirirana kuti kana tasvika tongonoti mukomana adyiwa nechii mm. nebere tarisai haasi mwana wenyu saka vakomana vaitoziva kuti mukomana mupenyu Mm. asi baba vakaita more than 20 years vachiita mariro emupenyu vachichema munhu anga ari mupenyuvana vakabata secret mm. ende zvakanaka futi kuchengetedza masecrets mm. kuti vabereki vasazive pane nguva dzekutoti marwara ndizvoka mm. but mukaudza mdhara namai bp inodii mm, exactly. saka munotofanirwa kuchengeta secret kuti mukangowataurira matovhiringa mm. so we have to quantify and classify bad secrets and good secrets kuti Ah. tigone kuti ramanyanga ari muri kuti kuzunza muri kusakura so ndiri kuona kuti netime yedu ka but eh, pari kubuda mapoints akakura chaizvo netime yedu toda kuti move titarise mamwe masecrets ari kuitwa nevanhu mukati mesociety ndaona kuti mamwe masecrets ari mukati mebhaibheri akawanda tinogona kualinka tichibuditsa malessons then pane patoda kuti tizosvika kuti masecrets anofanira kuzoita seyes Mubhaibheri imwe secret yatinoona ndeyekuti vana vese vanodaidzwa after their father but it seems as if vana vaZeruya, vana Abhishai vanodaidzwa after their mother. Mm then pamwe pacho tinombonzwa vachinzi vana vajesi vana pamonzi vana vanahashi masecrets akawanda ationa mukati mebhaibheri but tinoda kuti rapanure machallenges ari kufeswa nevanhu vakatarisa chirongwa ndiapi mamasecrets vedare ari kuitwa nevanhu mamwe acho ari dangerous ndaona kuti mamwe acho maapika but toda unodonongodza mamwe acho ari dangerous kumhuri kuvana kuvazukuru even to the third fourth generation aripo here akadaro okay ndoda yes.
kuuya ndichinoti kune masecrets ari power related mm. persons of power once mataura secret iyoyo ine munhu mukuru whether kuchurch ndipastor whether ndielder whether ndiani mm. second samuel chapter 11 mm. vadhavhidhi anoenda pamusoro pemba achigeza obva abvunza pamusoro pemba kuti ndaona munhu ari kugeza here mm. bhaibheri rinoti akatuma nhumwe mm. mumwe akati nhumwe haina kunosvika mm. mumwe akabva ati ah, kana kuri kugezera panze manheru nguva dzinodzi ndibathsheba mm. zvikanzi bathsheba upi zvikanzi bathsheba mukadzi wauriya zve mm. mukunda waniki mm. saka vaitoziva now david anotuma nhume ndoda kuti muone zvinoita society david anotuma nhume kunomutora bathsheba anouya vanhu votora kuti bathsheba auya pano ana mambo ndizvo panozoipa nyaya hmm. bhatshebha aita pamiri david anorayira kuti sheedzai uriyadi auye hanzi uriya paanosvika anotogara pamba pamambo hapana munhu musociety bhaibheri handititaure mhm. mupalasi yamambo hakuna akauruma uriya nzeve kuti usaende kumba mhm. but vanhu vaitoziva kuti bhatshebha akagara pano mhm, saka kune mamwe masecrets ekutoti unoziva kuti ndikaitaura iyi ndaenda so kune masecrets anofanirwa kuchengetwa for self preservation mm.
ya vakoma pasta ah, iri kudzika nyaya yacho iri kubvira mm, actually pane pana ndichida kuuya mm. pama family secrets chimwe chinhu chandandichitaisa mubhuku radaniel daniel anonzi namwari iwe uchivata mm. izvizvi hazvisi zvenguva ino mm. zvine nguva yazvakaratidzwa mm. tozoona mubhuku rarevelation zviye zvine makore nemakore zvakavanzika bva zvazarurwa uku chimwe nechimwe chine nguva yacho mm. zvichireva kuti uh, uh, mukatarisa mukati meupenyu mune kunetsana kuti sei usina kundiudza nyaya iyi mm. ende mumwe anga akachengeta kuti ishu iyi ndichaitaura musi wakati mm. Aha. Zvichireva kuti pane mamwe maissues mukati moupenyu kana achinge aitika anomborara in the fullness of time anoudziwa ndo imwe pfungwa yandamagetsi
akawandisa pasanotosora ungati here mm. uri musikana apfigwa nemukomana mm. nekuti tinobva mumhuri dzakasiyana mm. wamlambo tinobva mumhuri dzakasiyana wabva unopfimbwa nemukomana wekuchechi asi kumhuri kwamuri kubva hakuna izvozvo uchingobvuma kuti ndinokuda iwe kuti ane ah, no ndokuda wangoti ah, saka takuda naoti e oti tisati aenda mberi ndoda ngokuudza kuti ndandiri mukadzi wechikwambo hakuchina kwaichaenda ah, relationship iyoyo secret yakasika kubuda vanhu vasati vane foundation mm. so patinotaura nyaya idzi tinofanirwa kuti kana dzichibuda yabuda paright time yes yes thank you pane imwe yekuti haizobudi yozobuda parong time yodzosa vanhu futi kumapinyaya dzevirginity eh, zvokuti
daily chitu matanga kudanana kuti tini handisi mhandara ah.
doctor eh, maitagarira muri kuiona senyaya toda kutenda hei eh, varume vari kubata nyaya dzinotyisa mm. ini ndanichida kutoti hangu ndingoti bvoo pazviri kuitika masecrets ari kuitika anozokuvadzisa mhuri tiripo kana tisisipo kune dzimba dzakanaka mm. dzakawakwa dzisingapindwi netuma secret rooms mm. kune minda inorimwa inonzi ine kamuti kanochengeta mbesa zvichizodini inozokura zvozoomera vanosara kune mamwe masecrets mm. arimo ekuti shuwa handizivi hangu asi ipapo varume mutibatsirewo Nototi zveshuwa Jefta akazouya papaya. Mm. Vana vazhinji vari kuzouya. Isi takati denenga denenga mahete akadai emurara tichiti tiri 4. Kozouya futi vamwe 6 mafa. Mm. Shuwa vamwe vakuru. Eh vamwe wacho vakuru ende vana vakaitwa outside the marriage havadi DNA test vanotoya vakatonga. Vakafanana hidden. Isuwa ipapo ma secrets iwayo ari kuhaunda vanhu mukati meupenyu. Mastenza ari kutengwa. Yobva yatoiswa zita Sekai Tagarira. Hapana unoti pwe pairi. Hmm. Zvinhu zviri kubata masecrets iwayo aripo. Masecret emafoni kune imwe password yekuti hmm. ukaona baba vachiivhura chero wakatarisa kudai so haufi wakaivhura futi chero ukatoisiyirwa ona ichi I think hmm. masecrets ari kurwadza zvawo. saka ah, mamwe, mamwe emasecrets ari kuitika e, vabata mamwe acho mm -hmm. ndiye kutoti ameno um, doctor munoti gom, gomba ramwana mm. e, kuti vamwe vana vacho vatori pamba havasi vemuridzi yeyi iyi kwete kuti ndevekunze vanoda tinashe vamugabe chero vakada tinashe ropa racho rimwe chete hmm. pakuti vana vemukoma oh, isecret inozivikanwa nemuroora naamai nanatete inotozivikanwa mumhuri kuti vana vese vari apa uyu muridzi uyu haana kana wake mm. but ndiwe mukoma saka pane mamwe masecrets e, e, e, mamwe acho akafanana nekuti kudii muculture yedu tinoda chechi vanotoziva kuti uyu uyu zvechechi anoda izvo hatingaite naye saka vanoda zvechivanhu kwawakaberekerwa havasi vanhu vechechi zvechivanhu zvichirimo saka vanotaura nemuroora kuti pese pazvarwa mwana tiri kuda bvudzi remwana apa uyu murume uyu haatombozviziva saka kune masecrets ari kuitwa nemuroora navamwe vanowirirana usingati mukaona vachifara vese unotoshaya kuti sei vamwene nemuroora vachipindirana kusvika pakadai vane masecrets avanotoziva kuti mwana wedu uyu nelevo yaanoda chechi nyaya idzathank you so much vamwe vanogona kutoita masecrets asingainvolve vanhu vakawanda baba vanogona nguva yodyara muti mhm. eh, muti wotongoti handoda kuti ungokurawo pamba pemwana wangu muzondirangara yeti pamuti ipapo ndo panosvikira network yese ipapa mm. doctor muri kuti kudii nenyaya ya ya ya
paite nyaya mm. ya ini ndiri kungova kudzimhuri mm. ya kana vanhu vachinge varoorana va pamwe chete iro bhaibheri rinobva ndomuitira mubatsiri akamukwanira Eh, kana uchida kubatsirwa ka unofanira kubuda pachena kubudira pachena mumwe wako mm. eh, hakuti akubatsira eh, ukamuvigira ah, unoita ningi unopinda mune dzimwe nyaya dzimwe nyaya dzakatiomera kumasikirets mm. zvimwe zviri kutinetsa muupenyu kuchengeta zvinhu usina munhu waunoti anofanira kuzviziva hmm. pandofunga kuti mwari ka akaona kuti regai ndimupe munhu waanofanira kubudira pachena munhu wake yes. anogona kungomubatsira mukati mebhaibheri tine yahabhi Anyimwa munda. Mm. Akadzoka kumba akaramba sadza. Akavata kunge arwara. Mukadzi ndokubva amugarira. Ndiudze. Mm. Dambudziko racho ndirei kusvikira waramba kuramba sadza mm. nesigireti. unogona kuramba sadza kane secret mm. eh, ukatadza kudya yeti pane umwe munhu anogona kukubatsira kuti udye udye pasinaka yeah. agariwa padumbu nemudzimai wake ndovazobuda pachao ndanyimwa munda sikanzi munda chete idya sadza akona kunetseka guwe kudya idya sadza toigadzira iyi hapana kana nenyaya endi panga pasina nyaya because pakwakaedza kwachoka munda anga atowa nawo eh, anga atowa nemunda yagadziriswa eh, yatogadzirisa isusu tiri pamwe chete hongu pane imwe point yandabata yekuti pane dzimwe dzinenge sati dzaibva yes, ah. andingoomoke omoke yes. rekai ndimboone kuti mumwe wangu iye zvino ndikamuudzaka nyaya yacho inogona kuita anogona kuigadzira zviri nani eh, ndo yandingofunga hangu kuti tiri kushaya marubatsiro mm. nenyaya yekuviga turo twakawanda thank you tida kutenda vadiwa vatereri nevatariri e, nguva dzedu dzaita shanje tichambotora mafemo dai kwanguri kubhora taiti taakumboenda kumaorange tichadzoka muchikamu chechipiri chinova chikamu chekupedzisira musabve pachivhitivhiti tadzoka zvekare muchikamu chechipiri chinova chikamu chekupedzisira chatiri kukurukura nyaya discussion lets talk ine musoro wenyaya yokuti family secrets Pane nyaya yanga yatsanangurwa naDr Boni vari kuemphasize a very powerful point. Pane secret yakaitwa namai vakanodhila naNabot. He? Eh? Pane mibvunzo inogona kubvunzwa nevanhu even vedare kuti yes, mama secrets hamufungi kuti anogona kuva dangerous here kucommunity eh, anogona kuva dangerous even kumhuri yese zvichiaffecta even position yababa then number two kune mama issues like tine mitemo yedu munyika yedu yezimbabwe yekuti munhu nyangwe akaroora ari independent anofanira kunge ane right kufoni yake ega ane right kumapassword ake email whatsapp but at the same time tinoti kana vanhu vachinge varoorana yave nyama ipi imwe chete saka inyaya dzatoda kuti dzumburudzo kuti masecrets acho anosvika to what extent then tani tiri kubatawo zviri kuitika mumhuri mamasecrets ari very dangerous imwe yacho yandinotoziva yaiitika kwandakakura imwe family vaitenga mota mota votenga even kombi mota idzodzo dzaisadrivhwa to an extend yekuti umwe muchinda angaitawo class two yake akaenda achiti ano ndikuona kuti pane kumbiri idol akabva achimhanyiswa netsvimbo akati akanzi akakuudza kuti hesi kushanda ndiani itori pabasa saka masecrets akawanda vamwe hmm. havatsvaire kana time ichinge yangosvika six o'clock havatenderwe kutsvaira because vane zvinhu zvakawanda zvavanotenda vamwe vane mazimba but havatenderwe kushandisa chimbuzi chavo E, baba vanotoenda kusango because vakangoshandisa chimbuzi chemumba bedzi disaster inoitika sa pane nyaya dzatadonongodza yajezebel nemasecrets kuti nii ndakaroora he eh? ndine right here kusecret yangu ndeyekati mudzimai anofanira kuziva nyaya idzi maitagarira tinotenda zvikuru mufundisi ini ndoda kubata yajezebel ndichibatsirawo dzimwe hama dzangu pamwe chetewo neni Zveshuwa zvazvakanaka kuti Jezebel ashewe nyaya yakashaitadzisa kudya sadza asi kubatsira kuti mutoro uyu usarema wakatocreator kuti baba havadzingwe basa. Ndoda kuti kunana mai kana tapuwa dzimwe nyaya ngatidzihendlei ine way yekuti inosevha isu necommunity yedu. Waiva munhu mukuru asi tinoona ending yacho isina kuzoita zvakanaka. Pfungwa yechipiri Ngatibatsirewo varume vedu kuti pfungwa yamauya nayo iyi ngatisaione nhasi. Tarisai idzi inherera, mangwana vana vedu vachavawo nherera. Akazovawo mutongi tingatongwawo zvakadii? Saka ndiri kutaura kuti mm. patiri kuunzirwa nyaya dzekubasa, nyaya dzekuchechi, kumaboard meeting neana baba varume vedu, ngatizivei pekudzibatsira napo panoita kuti upenyu hurambe huchienderera mberi hwakanaka. Eh, thank you doctor maybe munogona kubatsira nyaya yemafoni mapassword yes. but nyaya yemataura vanana baba vanofanira kuendesa here nyaya dzebody kunana mai atiri kuzvitaura zviriko ka tisati tamboziva kuti nominating yakagara yati chii zvatoone umwe mudzimai saka pane nyaya actually sorry pastor mm. iprofessor vasati vauya panyaya yemafoni mm. tingobata maissues especially paissue yaahab mm. nanaboth vaka rari dare revarume vekuchechi mm. vakatoonesana mm vari kudare ravo kubhodhi ravo ranana baba mm. nabhota akataurawo mapoints ake ahabhu achitaura ake mm -hmm vakanyatsokuonesana kuti aiwa inhaka yemadzibaba iwe unozviziva kuti mupolisi yedu inhaka saka aifanira kuenda kumba achirwadziwa asi achinyatsokuona kuti ndadyiwa zvine musoro mm. but akatora nyaya yaanga asingafaniri kudisclosa kumudzimai wake mm. zvakafanana nekuti kudii takadai so chinoshanda tese muri kupabata pasa mm. pane mamwe maissues ekuti ndikaudza mudzimai pamusoro papastor boni uipi hwawo kunyange tanetsana pese pachaona mudzimai wangu ava vachiparidza hapana chaachateerera bamunini bamukuru chaiwo kungoti bamunini havaiti hapana chichateererwa mm. you know kuti patinodzidza maissues ecommunication e, e, e, maskills mm. unogona kuremerwa kubasa you need someone wekuudza zvakuremera but you need to safe kusefawo kuselecta zvinhu zvekutaura kuti eh. ah, maissues aya ndakutaura pamusoro papresident wangu kuna madhamu haaiti handingatore maissues aya sekutaura kwavaita akadzingisa baba basa ende zvinhu zvakaitika why mai vakada kubva vava in control kuti hausanetsekani chirara semunhu mukuru ah, ende bva abatiwa you know vakadzi vanoita anything kuitira kuti zvinhu izvo zvova zvani ende at the end chii chakaitika munda wakauwanabati baba basa rakabvarapira thank you yes just one point mm.
muchivapa pavati vakadzi vanoita anything yes mm. dherira wegati ndizvozvo ndizvozvo
so ndopatoda kutangira ipapo maybe regai tuye pana jesu mm. anotaura mastatements mairi mm-hmm. do not cast your pearls before swine sure. mm. precious things

ndizvo ka ndoita futi jesi anoti you cannot put in new wine in hey. old wine skins sure. mm. why you are going to lose both mm -hmm. the wine and the wine skins sure. waisa zvinhu zvisiri kufanirwa kuiswa mm-hmm. muzvinhu izvi mm -hmm. and you are going to lose both mm -hmm. wine skin yacho ichaputika wine yacho icharasika so we need wisdom to guide us in these things but chokwadi chatinogona kuwirirana chetisingakwanise kupokana ichokwadi chinoti panyaya mm. dzemasecrets kune chinhu chinonzi personal privacy yes powerful personal privacy haiperi nekuti munhu waroora ah, ande kuna samson mhm. here the personal privacy yainzi old testament a covenant with god and this personal privacy yaiti bvudzi harigero haubati chitunha haumwe mm, mm. but pazvose chainosunga those acts ibvudzi vataura mai dhalai rakamisa mm. ah, simba rako rinobva kupi mm. akambotenderera samson achitenderera akapreswa naderira kuzosvikira ati ukadimbura bvudzi
secret. The day he let out that secret is the day that Samson went out. Okay. Ah, so on issues to do with personal privacy, mm -hmm. we need to come to a point yekuti tinosefa toona kuti chinhu chatoda kubuditsa chinokwadza ani mm. chinosiya mhuri iri right here chii mm. chinosiya vanhu vari papi mhm. nekuti kuna vanoti ah eh, isu tiri vana mafire kureva mm. eh.
ndinoitaura ndoitaura izvozvo ndoya john debab mm. ah, yai watora mukadzi wemunikina wako une shuwa zvikanzi ndiri muprofita hazvimo hazvo mubhaibheri asi ndofunga iri mm. that was john temperament yajohn the baptist yaive kuti ill say it as it is repent vana venyoka vana venyoka Ndianambudza timutize mutongo uri kuuya. Ndizvo. But anofa sei John? Panongotambwa because mai vaye vaiziva kuti une shuwa John. Zvikanzi mwana ngatamba. Zvikanzi unoita zvikanzi ita musoro waJohn. Akaenda. Why? Because John aidhila ne a secret yemhuri akaibuditsa mm. zvisina tactic asi hona nathan mm. ndiye ari kuziva nyaya yadavid nabatsheba mhm. musi waanonotaura secret mm. kuna david haati kachiti uri mhamwayo ah. aakati mumwe munhu akaine mbepo akaine makwai ake akawanda asi mumwe akaine wani mm. zvikati munoiziva nyaya akamutora david akati ndiye ndikanzi handini zvikanzi ah, ndatadzira mambo same issue mhm. dealt differently mhm. nathan akapromotwa akava estate chaplain sure

I've seen macouples achinetsana mm -hmm. like kuti ndiri kuita sei mafoni mm -hmm. to mapassword mm -hmm. salary kuti murume wangu mukadzi wangu i need to know tingaite here maexamples in this world current post modern ekuti tingagona kuti haa vakadzi musanetse varume abcd varume musanetse vakadzi abcd
it comes to personal privacy because it's true that when two get married they become one mm -hmm. but which one okay.
because varoorana nyanya maimwe chete but hazireve kuti maa one in everything mm -hmm. munhu nemunhu anofanirwa kusara aine personal privacy one whole number plus one whole number yes unofanirwa kusara uine personal privacy okay ticha doctor muri kuona sei yeah eh inyaya dziri kutaurwa panapa hmm. tiri kuedza kuti tibatsirane hmm. kuti tingaita sei eh, kune vanhu vakachengeta zvavakanga vainazvo vakarega kuda kuti mumwe wacho arege kuziva but zvakazovapo sekutaura kwatananga ndichiteerera mm. zvichitaurwa panapa zvangofanana ndino ndinokansira vakomana nevasikana vanouya mm. kuhofisi kwangu handiregere kubvunza hauna kumbotizirwa here kana mm. kutiziswa mm-hmm. hauna mwana here kana handina handina fanika handina inini handina eh ari kuda kuwina nyaya zvaari kuramba ka ari kuramba kuti awine awine eh awane munhu ave naye but ari kumutora nemanyepo manje nyaya yacho inongobuda hairegere kubuda kana yazobuda manje uchinzi ko uyu munhu ndiani uyu otanga manje deuteronomu revitika eh, vhese rakarasika handipo dzika nayo izvo zvezvo so zvinokanganisa ukama hwenyu mukati memhuri trust inobva ya yatoenda munhu achatendi newe mm. kana zvese zvauchazotsanangura newa manzi uri kurasa authority yauinayo watadza kumira pazokwadi kutaura kuti ndine ndakadai hakuna asingaroorwi hakuna asingaroori vanhu vari kuroorana vakadaro munhu achitotana nemunhu hmm. wakadaro so which means saka secrets akatotaurwa eh, eh, zvinosimbisa zvinosimbisa relationship yenyu kana muri mumhuri zvinokosha thank you ndinoda ndiuye kuna doctor mune mapoints ari powerful amava muchitaura imwe yacho yandabata inyaya yekuti even muchechi chaimo chaimo pane mamwe masecrets asingafaniri kungonzi bvuu nyaya dzaitika dzatonzi bvuu dzabreka chechi vana vachaziva vazukuru the other side which means chimwe chokwadi masecrets anoda kuhandlwa nematurity mm -hmm. spiritual maturity mm. then second kings chapter 20 vhesi ratatanga naro chapter iyoyo inotsanangura pamusoro pahezekiya anga ane secret yaanga anayo mubedroom mm. he had gold he had silver but mababylonians auya because vakanotisa kuti pane something chaitika they were the first to study astronomy astrology and the like mm. ndobva vatumira nhume mm-hmm. akanovapinza into his inner chamber so which means semaindividuals eh, tine mamasecrets edu asingafanhi kuzikanwa naanyone like munoziva matestimony ive seen kuti tine mamwe matestimony atotaura pamaonight prayer mamwe acho i feel kuti mapersonal mm. secrets mm. edu mm. handiri mhombwe inini zoti vamwe vacho ndevandakarana mm. ndedatombovaona nhasi pachechi panoda kutenda mwari wekudega akandisunungura akandisunungura so ye mubedroom munopindwa newe chete is your secret but he eh, idisaster saka tiri kudonongodza i don't know vedare mune zvimwe here zvamuri kuda ku yes pastor mu eh, eh, thank you um, i mean paishu yemasecrets atiri kutaura nezvo mm. zvakavanzika mm. zviri kuitika mudzimba I, kana makamboonawo pane vanhu vanoti hana yako yakasimba here eh. eh, yako yatadza kusimba nei eh. kuchengeta nyaya iyi uda kuti vamwe vasimbi mm-hmm. ende nyaya idzi you not amen rudo here runowandisa kana pane nyaya dzatambudza vanhu masecrets avakanga vasingafanire kubuditsa kunyange wadiwa sei mm. wanga usingafanire kutaura nyaya dzababa wako noti mai vangu vakambotizira mm. zvokuti mukanetsana mumba unzi haayu uda undiudza zvipi ndiwotanga nazvo mai vako vakambo apa wakuita zvamai vako chezvezvi ah. you see now so like kune maissues yeah. akawanda ekunzi iwe wautombondinetsa ndinoswera ndakudzingisa basa iri mangwana mm. chero chero wakataura nyaya dzekubasa dzako zvisirizvo mm. saka anazvo kuti une zvipanera zvekubasa une zvakati zvekubasa saka pese pamanetsana anotaura kuti iwewe unodzingwa basa mangoni saka kune vamwe vakutonyatsokuziva kuti pamba panapa yeah. kuti ndigare zvakanaka mm. mm. nyaya idzi dzakuzikano idzi ndofanira kuva munhu kwai mm-hmm. a munhu kwai not for the sake ekuti munhu kwai mathreats amumba kuudzwa kuti basa rinopera ndinovaudzawo kuri wekubasa kwako unoswera waendeswa kumusha saka handizive pasa like muri kutibatsira tingaite sei vanhu vanoti vakadiwa mm. vanotaura nyaya dzekumhuri dzisina basa nawo ti uri kwaone mm. vava mukoma wangu ava muroi gore ra 1992 vakatambira roiko parodhiyo zvinini mukadzi wako saka kune dzimwe nyaya dzemumhuri ah, dzisingade kuti
time dzedu zvatada kuita nemaminutes asara tada kuisa hoko now panyaya dzedu idzi toona kuti masecrets aya anofanira kubuda here anofanira kuchengetwa here chii chinofanira kuitika ane time here zvinomira sei toconcluda discussion orit toda kutenda ini ndiri kuona kuti ndiri kutaura ndiri kusaidi remadzimai pakuisa hoko pakuti mm -hmm. pane zvinhu zve mumba yedu yemukati zvatisingafaniri kutaurira shamwari dzedu hakuna yes. best watinotaurira mm. nyaya mm-hmm. idzodzo mm. tazoona vamwe vachitorerwa varume nana best wavo mm -hmm. nokuti vakataura nyaya dzavari kufanira kuita vaya ndokudzitora ndokuuya kudzigadzirisa mm -hmm. zvikafuma muchato isisiri kutapira yeah.
mm, yeah. yeah.
kuwedzera mudzimba vanhu vanonetsana mm-hmm. eh, manetsana kudaro eh, pane mumwe wekungoti muchikonetsana nhasi mangwana kuseni kwana tezvara vanenge vakuziva hanzvadzi dzese dzakutoziva mm-hmm. parinozovira mangwana vanhu vese vemusha vanenge vauya kushusha hanzvadzi yedu nao zvinoitika pakudanana mm. because hamugoni kudanana musinganetsani mm-hmm. kutodanana kunouya nekunetsana musi because munodanana nekunetsana mm-hmm. pamusisanetsani maakudanana mm-hmm. vaya vamataurira vayaya mm. pamaakudanana ivo hachadanana nemi vachiri paya paya pakunetsana kwamuri because chinonzi mm. imba ivhi rinotendera pakudanana nekunetsana nokuti muri pasteji yekunetsana mm. imotaurira vanhu kuti tiri kunetsana pamuri kudanana havachatoone kudanana kwenyu vachiri paipaeven murume akazokutengera maruva kana mm. mukadzi akazoita sei akakutengera suti akakudii mm. kuhama dziya dziya nekushamwari dziya dzameno dzaavapi vanogara vakanetsa so mm. i think tinogona kuti tibatsirane nevateereri mukuzivisana kuti dzimba dzakatosimba mhm. dzimba dzekuti kunetsana kwenyu kuzikamwe kushoma yes yeah. yeah. kunze mhm. munopedzerana pinda mimba yemukati mopedzerana muri imomomo mapedzerana muri mimba yemukati mowirirana kuti ichi chichi hachibudi mm. Mm. nekuti pachichabuda mm. pamunogadzirisana kune vaivayamuchiri paipai ndo maturity yemarriage tikakwanisa kuhandla maissues edu tiri vaviri then tamature now yes. yeah, kune vamwe zvamataura its very true kune vamwe munoziva muma high density vanototi vakanetsana mhm. nyaya inoperera pakati peroad mm. isedha mai vanotomhanya omira pakati ndopanosoroverwa nyaya ipapo of which disaster yeah. e, eh, takuda kusvika kwamvura yacheka makumbo vatereri vangade kuziva kuti ndine secret yangu e eh, ndine secret yangu murume oziva here mukadzi oziva Chechi yoziva zvinofamba sei tibatsire vedare kuti pamasecrets apa doctor pastor mumba how can we handle zviri machuwa mm. zvisingakonzere disaster like nyaya yatataura nabota mm. akafa mm. community kafetika baba vakazoruza basa nenyaya yekusahandla zvakanaka masecrets Tinoda kuti batsire vatereri panyaya yemasecrets and i know kuti nyaya tiri kudiscussa iri very practical kuna umwe mm. wakatotarisa chirongwa wari kuti pasta ndine nyaya iri kundinetsa mm. two three years should i, should I tell my husband mm. my wife tibatsirane toita senyaya doctor maybe maissues mamwe ari, ari, ari practical ndeyekuti uh, tiri kubata at the end panotaurwa chinhu hachifaniri kuputsa musha mm. kana kukuvadza vanhu zvakafanana nekuti kudii iwe unonyatsoziva kuti umandara like ndine secret yangu kumba iri kutonetsa but you know very well kuti akabvisa umandara ndisekuru mm. sekuru vane mhuri yavo murume wako ada kuziva chokwadi ndomuudzeri kuti sekuru ndivo vakazviita pasta ndoitaure here saka kune maissues ekuti wakagara pasi handi nyaya dzose dzinotaurwa mm-hmm. not at the end chinofanira kusara chakabatana imarriage ishu yauri kutaura iri kuenda unosimbisa musha wako here mm-hmm. kana kuti iri kuenda unoparadza musha wako yes thank you ndo issue maybe the so way decision inobenefita a majority yes yeah inobatsira thank you so much i point yabuda i think itori theory yeethics eh? mm. thank you theory mm. ethics doctor yeah mm. tinotenda mm. mm. eh, eh, chokwadi handi zvose zvekufamba nazvo mucommunity uchitaura pamusoro peupenyu kana kuti wemumwe wako mm. kana kuti but imimi muri pachenyenyu eh, no, pane zvamunotaura mm. kune zvimwewo zvataurwa panapa zvekuti haugoni kuti ugare nemumwe wako uchitaura histiri dzekumusha kwenyu Ah, mudhara uya baba ndibaba vedu mm. ane zvikwambo eh, akazodini uchitaura nemumwe haanei neningi nezvinhu mm. zvakadaro zvikwambo zvekumusha eh, haanei nezve ah, muchiona kumusha kwedu bhudhi wacho itsotsi imbavha ah, akaoma uchitaura zvimwe izvo zveizvosoka ndo zvinhu zvekumba kwenyu mm. mumba menyu hazvinei izvi tarisa kuti pauri kutaura chaizvo chaizvo zvinogadzirisa chinyi pakati pemunhu uyo wawaroorana naye imboedza kugadzira zveupenyu hwenyu mm. muchikurukura muri pamwe chete pasina mm, tisaite zvinoita kuti mumwe wako ashaye trust kwauri Thank you.
ngatiite zvinhu zvinoita kuti dr nyauma maitagarira masara nesecond second how can we help vakatarisa vatereri Vane ma issues ari kuvanetsa. They want advice to handle ma issues ema secrets. Tinotenda nemukana wamandipa. Ndikuda kuti nditi pane secret dzinofanira kuti dzitaurike dzibatsire vamwe. Ndikuda kufunga kuti baba pamwe vanzi maakuzo masara nemukana wakawawa mushoma wekuti basa ripere Ndinoona sekuti zvakanaka kuti nyaya iyi yauya itaurike nguva ichipo mubatsirane mu, mu pakufamba mm, rwendo mm. pane kuzoti munozoitaura muchiti ndakanga ndazviudzwa three years ago zvinobata umwe kuti saka pamaa mm. makaichengeta maa muchiti isusu tisu takonvita here saka muri kutiti inogona kutotanga imwe nyaya huru yekuti saka munhu anga achiziva maybe dai akatipawo nyaya iyi taitogadzira taibatsirana kuprepare nguva isati yatisvikira iyo mm. saka zvakanaka kuti zvinofanira kutaurwa zvitaurwe zvisingafanirwo kutaurwawo zvotaurwa ini ndoda kuti mukupedzisira pane zvinhu zvinotaurika zvisiri kutotaurirana vanhu munofuma makatifira hatizivi bank number yenyu tozoudzwa nemunhu ari kubva kuchiredzi kuti mati kadhi ripi zb bank itai 112 hazvibudi zvakanaka pafamily paichazosara kuti saka imimi kana anga ari tete kuti saka imimi ndima muchiziva zvakadai vanhu vanogara mumhuri vari mhandu nemhandu zvinofanira kutaurika ngazvitaurike zvinofanira kuchengetwa kuti mhuri rambe yakanaka ichienda mberi Ngazvigare zvakadaro. Also mwana mai Mwari atibatsire. Pamwe zvazvagadzikwa kuti zvisazouraye mhuri. Usasiramba uchiti nditaurirei chete, nditaurirei. Mm. Ah, ah, kana ya chengetwa pamunhu mukuru inobatsira kuti musha urambe wakanaka. Yes. Thank you.
Doctor.
Okay.
Uh, I think she, she
chingatibatsira kuti tichigone kuyera kuti inobuda ndeipi isingabude ndeipi mm -hmm. i think ndo pane nyaya kune moral principle vaiti batei mm. iri mm-hmm. muethics utilitarianism inobva kune murume anonzi jeremy betham mm. inokura yoenda inonzi utilitarianism mm. okay. but kuna betham ndiye anonatsoitsanangura and i think tikaiisa panyaya iyi inotibatsira inoti iyo principle iyi Anything that is moral must benefit the highest number of people. Amen. Mm. Mm.
Chinhu chatinoti chine hunhu mm. chinofanirwa kuti vanhu vakawanda vadebenefit.
Mm. Saka kana tiine secret iri kutiremera, mm-hmm. I think tikashandisa Betham ino anogona kutibatsira mm. mukuti tirarame zvakanaka. Okay. Mm-hmm. Pakudii tinofanirwa kutarisa kuti secret yandinayo iyi mm-hmm. vanhu vangani vanofara nayo mhm. vanhu vangani vanovhiringwa nayo hmm? na kune mamasikireti ana baba wekuti mukadzi haazivi salari munhu wani ari kufara nayo mhm, kwoitawo mamasikireti ekuti vana mai vari kutsvaka kuti iye afare nayo mm. ndizvo mm. kwochizoita mamasikireti ekuti mm. yataurwa napastor mumba ikabuda kwasekuru kune hoho mm-hmm. muroora nemukadzi wasekuru havachaonani mm. mkwasha nasekuru havachaonani mm. musha uyu nemusha uyu hauchaonani so ndofunga kuti kana tichida kuti tibudise secret mm-hmm. I think Betham anogona kutibatsira ipfungwa dzangu idzi mm-hmm. hazvisi muold testament hazvisi new testament funga kwangu pamamoral principles logically ask yourself

pakuti mm. whatever secret we have whether we bring it out we don't bring it out is it going to bring happiness or misery to the greatest number? Thank you. Ah, good. Thank you so much.
Eh, toda kutenda vatereri. Imwe lesson hombe yatinoona tinoidzidza kubva kuna Mwari achiunza chokwadi chake chimwe chacho aichiunza zvishoma nezvishoma tingati mm. masecrets eh? mamwe acho aigona kuona kuti akaunza nawo vanhu vanogona kutadza kuunderstanda mm -hmm. kubva kureformation up to now martin luther oya neimwewo secret the just shall live by faith john calvin zvichingodaro zvishoma nezvishoma tine imwe nyaya taisa hoko futi again yekuti zvimwe zvinoda maturity mm. ya yeah, zvimwe zvinoda maturity musikana that same day Aubva wataura zvese ndakamborepwa this and that ah, pamwe ukazotaurawo ah. after some time mukomana anogona kuunderstanda because relationship yamature no zvinoitika panewo zvinhu zvandanotisa zvakanaka zviri mauri e eh? mm. e, mukupedzisira umwe munyoro wandofara anonzi elen white anoti tine masecrets akawanda atinomhanya nawo kuvanhu e mamwe acho haadi vanhu anoda mwari you know i've seen kuti vanhu vanotoposta pafacebook aposta mm. pawall aposta maissues emubedroom ako mm. hanzi vanhu we are mm. feeble zvimwe zvacho we can't handle zvinoda mwari mbune dai mwari angakukomborerei tida kutenda vedare hei mapoints anga ari kubuda anga ari very powerful very very powerful ndokuvimbisai kuti pane zvimwe zvikamu zviri kutevera tichaita part two ye discussion yatani tinayo family secrets ndofunga maona kuti pachine mama areas achiri kuda kudzumburudzwa nekusakurwa but tinoda kutendai mwari akukomborerei chakumbira dr boni kuti vatipewo munamato wekuvharira chirongwa ichi atinamati baba wedu vari kumusoro kudenga namuponesi wedu jesu kristu panguva ine masikati ano toda kutenda mwari wedu nenguva yamatipa Amen. kuti tinge tiri kukurukura panguva dzakadai tiri pamwe chete newamwe wachiteerera kwane machallenges wo akasiyana siyana pamusoro peizvo zvakavanzika zviri mukati meupenyu hwedu mm. zvimwe mm. zvatinovigira e, wamwe. Naizvozvo panguva ino pane masecrets anofanira kubuda abudisei nezita renyu achiunza rugare mukati medzimhuri dzedu tovimba kuti mwari wedu pakuteerera kwese kwatanga tichiita e, tichivimba kuti misha yedu aizosari yakadaro ichasara yagashira rumutsiriro nokuti tenge tabudirana pachena pane zvinenge zvichifanira kubuda zvisinei nesu ngatizvisiye nezita renyu jesu kristu tinonamata amen amen, amen. amen.